Omuny'ishengyero omukazi ahabwa orurembo rwa mbarara Twasa Rita Bwahika yaasiiba ahagati omu rurembo rwa mbarara arikusherura obushagiki kandi yaashaba abantu okuteera akaruuru k'enshonga kandi akaihoreere.
Ikumi ez'omu mwazyo. Iwe okunda Kristo, okunda Allah, ohimbisa Ruhanga hoona ahu ori. Oreebeke ngu waija omu nkuyanja waagambisa akaruuru kaawe orikutiikinga Purezidenti Museveni kikofiira hamwe na Rita Bwaika ow'akatambaara. Nimbashaba n'embabazi mutakaaburaho muceere Zaaza kuba shaaha mukaaga akaruuru koona tube twakataire. Ogwo hoona yaashaba ab'eby'okwerinda okukora kurungi omurimo gwabo. A. Niinye aha nangiriza security, police, of course harimu aba updf, harimu ebitongore byoona, mutakwata side yoona, twena mutwikirize abantu babe nibo bateera akareeba. Niinye aha nangiriza ba structure za nrm. Barekyere aho oba baikirize abantu baronde abebembezi abu barikwenda. Akaruru k'okutoorana mukuru w'eihanga hamwe n'abany'eishengyero nikaija kuteerwa aha izooba ry'orwakana esaabiiti egi, ebiro ikumi na bitaano. Ba MP abarikubaasa okukorera abantu nka Rita Bwahika ebiro ikumi na bitaano orwakana ninkushaba ompomozi kushaba okyeere, oteere akaruuru, okakuume kandi bakarangye. Buri shaaha emwe orwakana okuhika sha ikumi. Mukama abandindire. Enita oye! Kaguta oye!
Omu gandi makuru, ofiisi z'akakiiko ka Electoral Commission omuri Mbarara iri izooba nibwo baatunga omu butongore oburuuru oburikuza kukozesibwa okutoorana abeebembezi aha rurengo rwa Purezidenti hamwe n'abany'eishengyero. Atuura Violet Returning Officer wa Mbarara City niwe yaayakiire obukonjo obu, kandi obu bwaizire omu boxes bishatu itano kandi nagira ngu aha murundi ogu ebyoma ebirikumanywa nka BTM nibiza kukozesibwa nk'ekiragiro.
Ekiro ky'okuteera akaruru, after tomorrow tugya kuba nituteera akaruru ekiro kya kana, aba abagenda kuteera akaruru ekibarenda kumanya kiri ngu akooma rundi akatweta biometric voter verification machine

so we want to stress ekyo kya the machine ngu egenda kukora kandi buri buri voter a making sure ngu ki ba scaningire ballot paper yaayo takabaire kukora ki kukoma. Twaza kuhika kiro kiri ekya ikumi na bitaano what should be the do's and don'ts na munonga aha muteezi w'akaruuru na candidate?
Do's and don'ts ebi tukwine kukora tugende tukome it is your right what is right Obugabe bwawe. obugabe bwawe genda oteere akaruuru okome omuntu waawe owokwenda. The other do is that ki

Busaho kweha emirimo etari yaanyu ha polling station. Gideon ari aha bantu abeeha emirimo etari yaabo. Nyowe Gideon takusobora kukoma leka mmutware mmuyambe. N'okwikirizibwa.
Isaac, Omukaikuru aije n'omwijukuru. Ee, nitukiikiriza, no problem. Aije n'omwijukuru we, omwijukuru we aryamuyamba. Abantu abeeha morning, Gideon ayemerera aho. Gideon tagenda kukikora. Baitu hariho abantu abagenda aha polling stations, bo nibeeha emirimo y'okuyamba abantu. Abo titubaine.
Buri muntu akwenda muyamba, aija n'omuntu we. Ekyanga ekya Mbarara City North kiine abatezi b'akaruru abarikuhika emitwaro etaano enkumi ina ashatu na babiri kandi kyo ekya Mbarara City South baine abatezi b'akaruru emitwaro munana rukumi rushanju abiri na bana. Mwena, abantu baine ebizibu by'emihanda, abantu baine ebizibu bya omushoro nibaija babakorekitingaho omushoro kwonka services tizikugaruka kwonka ninshusha ngu mwaaba mwampire akaruuru ninza kutwaara eiraka ryaanyu ninza kugaruka nshutame naimwe abataka tukore enkiiko tushutame tu lobbyinge turi hamwe ninza kuba ndi omwebembezi arikutwaara message zaanyu kandi nkagaruka nkagarura answers. Ahabwa TV West ndi Ira Akiza na Senyomo Gideon.